Essalowmaleýkim hormatly watandaşlar şu gün ýigrimi maý duşenbe gün sişenbe güni iki müň ýigrimi bäşinji ýyl siz biziň kanalymyzda demokratik oppozisiýanyň platformanyň kanalynda şu gün meniň bilen gepleşige serdar gatnaşýar serdar salowmaleýkim Waleýkim essalam salam eziz ildeşler ýagşymy gowumy gurbançylykmy aman sagmy.
Hormatly ildeşler, ine şu gün biz Warşawada, men ýolugra Ukrainadan gaýdyşyn Warşawa dek geçdim. Warşawada-da Serdar bilen duşup we beýleki aktiwistler bilen duşup biz şul efiri ýaňky geçirýäris. Şu günki biziň esasy temamyz dünýädäki üýtgeşikler we Türkmenistana şol üýtgeşikligiň täsirleri. Hormatly eziz deňdeşler, siziň bilşiňiz ýaly häzir Ukraina bilen Russiýanyň arasynda ýaňky gepleşikler gidip dur. Şol gepleşikleriň esasynda Putin dört welaýaty, ýaňky dört welaýatyň ýaňky basyp aldy, doly basyp alanok, şoň ýaňky çäklerinde durdy we häzir dört welaýaty talap edýär Ukraina halkyndan Sebäbi dört welaýaty Russiýanyň konstitusiýasyna girizip, indi biziň öz ýerimiz diýip talap edýär we şu babatda Ukraina hemme goşunlarynyň sanyny peseltmeli we daşary ýurtdaky adamlar, ýagny daşary ýurtdan gelip uruşmana gelen adamlar, Ukraina kömek etmäne gelen adamlar gitmeli diýip, ýagny şu ýaly şert goýdy. Şo şert bolsa men urşy wagtlaýynça duruzyp bilýän, onsoň gepleşige geçip bileris diýip, ýagny şert goýdy. Ukraina halky bolsa hiç hili şertsiz otuz günlük, ýagny urşy duruzmak hakynda özüniň taýýarlygyny yglan etdi we Türkiýä baryp şol ýerde Putine garaşdy. Putin şu gezegem her zady edip, ýaňky şul meselede ýene özüniň parahatçylyga taýýar däldigini görkezdi. Indi hormatly ildeşler, ine şular ýaly Gepleşikler Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky gepleşikler bütin dünýä bagly sebäbi bütin dünýä basyş edip dur Russiýa döwletine ine häzir Ýewropa birleşigi bilen Amerika iň uly on ýedinji sanksiýalary Russiýa garşy girizýär. Türkmenistan nähili dahyly bar şu zatlaryň? Türkmenistan soňky iki ýüz ýyllap Russiýanyň koloniýasy bolup gelýär. Häzir ine Sowet Soýuzynda soňky wagtlar ine Sowet Soýuzynda ýaşaýanlar bilýändir. Onsoň biz öz döwledimizi gurduk diýip ýaňky Türkmenbaşy öz respublikasyny gurdy. Türkmenistan ikinji respublika Türkmenbaşyň respublikasy. Türkmenistanyň üçünji respublikasyny iki müň ýedinji ýylda Gurbanguly Berdimuhamedow öz arkadag respublikasyny gurýar gurdy. Entek türkmen halky öz respublikasyny guranok. öz döwletini guranok. Ine, şul hemme respublikalar soňky ýüz ýylda kolonizatorly ýaňky Rossiýaň astynda gezip ýörler. Biziň hiç hili ygtyýarlygymyz ýok. Garaşsyzlygymyz ýok. Biziň özbaşdalygymyz ýok. Bu zatlar bir diňe söz. Islän wagty Putin. Halkara kanunlary seretmän, OON-yň şertlerine seretmän özi OON-yň, ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşindäki adam bolsa-da, jemi alty ýedi döwlet gatnaşýar şoňa, şonda-da, hä, bir mut başlaň, şonda-da Ýaňky şo döwletde, şo döwlet bolsa-da özi birinji bolup, ýaňky dünýä şertlerini, dünýä konwensiýalaryny, dünýä halkara kanunlaryny bozýar. Şonuň üçin Türkmenistan özbaşdak, ba, ýaňky özbaşsyz, garaşsyz döwlet, bitarap döwlede hiç kim seretmedi. Ine, şonuň üçin Gurbanguly Serdar esasy ygtyýarlyklaryny Putinden, ýagny Russiýadan alýar. Şondan alanda bular döwri sürýärler, döwleti sürýärler. Halka-da seredenok, halkyň barlygyna-da seredenok. Ynanyň, ine, soňky gepleşikde häzir Kazany basypdyr, Gurban Berdimuhamedow. Şo ýerde umumy Ýewroaziýa ýoly açalyň diýip, ýaňky şo döwletleriň arasynda aragatnaşygy açalyň diýip çykyş edýär. Bul ýa idiot, ýa bizi idiot diýip görýär. Internet ýok. Türkmenler çykyp bilenok daşyna. Entek öz ýaňky türk dolandyr ýan Türkmenistany ýaňky açyk herekede goşup bilenok bütin dünýä hereketlerine. Bütin dünýä ýaňky adamlaryň hereketlerine goşup bilenok. Bul eýýäm Ýewraziýanyň ýaňky açyk hereketleri adamlar wizasyz açyk hereketler etsin diýip teklip berýär. Ine şu ýaly populistik, oýunjak adamlar oýnap, Erdogana Nobel premiýasyny baryp hödürleýär. Ol Budapeşte baryp, Pygamberimiz ine olam ýaşuly bolupdyr meň ýaly diýýär. Özbegistana baryp bir aýdýan zady hiç kellä gelmeýän zat, hiç kim häzirem düşünip bilenok oň neme Mirzoýewe aýdan zadyny, özem Mirzoýewiň sözleri diýip aýdýar. Bul bir idiot biziň döwletimizi katastrofa getirdi. Indi şu katastrofadan çykmak üçin biz edil bir kiçijik ädimimiz galdy. Biz şu herekedi etsek, biz alýas, şulary alýas. Bularyň hiç hili arkasynda güýji ýok. Esasy güýji Putin, bulam gowy bulaşdy Ukraina. Eger-de uruş gutaran bolsa, Eger-de Putin ýene güýçlerini ýygnaýan bolsa, onda biziň ýaňky çalyşmalara Russiýanyň täsiri bolardy. Ýöne Russiýa ýene-de birnäçe ýyllyk ýaňky söweşe girip gitdi häzir. Şul soňky eden hereketleri bilen. Indi biziň äpişgin mümkinçiliklerimiz edil biz ortasyna geldik, edil biz häzir herekete girmeli. Biziň köp wagtymyz ýok. Ýarym ýyl, bir ýyldan köp wagtymyz ýok. Biz şuny hökman etmeli. Şuny şular ýaly etmesek, onsoň biz diňe Gurban bilen Serdar Berdimuhamedowa garşy däl-de, eýsem, Russiýa garşam göreşmeli bolarys. Biziň alajymyz ýok. Men şony ýatlatjak bolýan şu gepleşigimde, Serdardanam şoň ýaňky öz pikirini sorajak bolýan, sen nähili seredýäň, Serdar, şu zatlara? Men umuman bu zatlara şeýle seredýän, ony wagtymyz bar ýa-da ýok, elbetde biz ony kesgitläp bilmeýs, çünki türkmende bir söz bar, ha dinimizde-de bar, Nika gaýyp, ajal gaýyp, gelejek gaýyp, boljak zat gaýyp, ajal gaýyp diýýän, gaýyp diýmek, gaýby bilýän diňe Allahdyr, ertir näme boljagyny diňe Allah Taala bilýär, Razzak Allah bolany üçinem Halky açlyk bilen kösäp öldürip bilenaklar çünki adamlar iň bolmanda iýjek gara çöregini suwuny tapyp durlaranam Alla beren üçin. O internetden gysýa beýleki ýerden gysýa ýada birnäçe sanaklardan ybarat barmakda sana aljak sandaky trolleri her dürli oýun oýnarýarlar ýöne bu ýanky diýişiňiz ýaly Ukraina Rossiýanyň bolup duran ýagdaýy Putiniň bu zatlara ýanaşmazlygy bize getir bize görkezýän zady Putin Ukraina gowy bulaşdy, bul hem biziň üçin gowy bir pursat. Çünki Orta Aziýa ýurtlarynyň içine şeýle seredýäs, gynansagam, arslanlardan ybarat bir halkyň başynda bir beýinsiz biri goýlanda munam görkezýärler, bilimsiz adam otyr, näme gürleýänini bilenak, ýalňyş gürleýär, bolar-bolmaz zatlar gürleýär. Belki özüni şeýdip köşeşdirýändir, aldaýandyr, ýöne bu bäş ýyldan bäri hereket edip gelýän millet Bäş ýyldan bäri oýanan millet elbetde ki uje karara gelip oturandyr, bişip oturandyr. Çünki bir adam, ýetişen bir adam instituda girse bäş ýylda diplom alýar. Ýetişen bir adam bäş ýylda bir kitap okasa o kitapdan bir netije çykaryp bilýär. Ýetişen adam bolup duran bu zatlaryň ählisini görüp soňky bäş ýylyň içinde oýnap duran oýunlary, kirli hapa oýunlary, ikiýüzlülikleri Elbetde ki halkymyz seljerip görüp oturandyr we baha berip oturandyr. We meselem şahsym adyna gürleseň, meselem men şu wagt Türkmenistanyň içinde oturyp şu zatlary görüp oturan adam bolsam, gönüräk aýtjak zadym barda, men ýaş oglan. Men näme gördüm? Oba men sizi diňledim, oba men okadym, ýöne meniň ýok görjen ýok ýekeje gören zadym bar. Näme gördüm? Adamlar Türkmenistandan çykýar, Daşary ýurtda gürläp başlaýar. Ýa-da gazanyp başlaýar. Emma gelip üýtgeşiklik edýän adam ýok. Bu ýene-de bir mysal görkezse-de şu daşary ýurda çykanlar birleşsinler, birleşmesinler. Ýagny agzybir bolsunlar, bir-birini söýmek mejburyýeti ýok. Ýagny hiç kim bir-birini zaten söýübem bilmeýär. Ýöne edip biljek bir zadymyz bar. Bir dawa üçin çykdyk, bir watan üçin çykdyk, bir halk üçin çykdyk, bir Allah, iman diýip çykdyk welin, Biz bu ýerde primer görkezilmeli bolsa, biz ýurda dolanyp barman, primerit görkezmäni başarmaly. Bir adam bolsun, müň adam bolsun, Bismillah, tewekkelallah, la ile hawle we la guwete illa billah diýäň, öň Türkmenistana şeýdip ýöremäniň aladasyny etmeliň kazyp pikir edýän. Şondalar gerisine-de Allah kerim, ol öýle bolar, beýle bolar, her kimler her dürli bir zatlar diýýär. O zatlar uje Allaha goýmaly. Iman eden bende Allaha ynandymy, soňuny düşünmeýär diýýär. Çünki polýubomu her halükarda ýeňişde bolýar.
Ýene bir maglumat eşitjek bolýan, häzir Alişer bilen Abdullaň ýagdaýy boýunça pullar jemlendi. Men hemme pul beren adamlara, hemme şo puly bermäni çagyryş eden adamlara hemmelere köp-köp taňyrýakasyny aýdýan, biziň halkymyza taňyrýakasyny aýdýan, berekella, biz ine bäş ýylda birinji gezek halka ýüzlenip pul ýygnabildik, bäş müň dollar ýygnabildik, şu adwokatlara tölemeli pullary. Iki ýarym müň dollardan her bir ýaňky aktiwista pul tölemelidi, ine şony biz ýygnabildik. Bul bir olam bir kiçijik ýeňiş, men şoň üçin berekella diýýän. Türkmen halky öz çalşmalary isleýänini görkezdi. Türkmenistanda çalşmalar hökman gerek her birimize. Biz Türkmenistanda barybileris, ösüp bileris. Biz Türkmenistan arkamyzda durubiler biziň. Hökman Türkmenistan hökümeti Arkadagyň arkasynda dälde. Türkmenistan hökümeti biziň Türkmenistan döwletimiz bir watan ýaly bolup arkamyzda durup biler eger biz çalyşmalar edip bilsek. Men ýene bir gezek size aýtjak bolýan şu günki günde Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasaty Putiniň hyzmatynda. Şu günki güne çenli iki ýüz ýyllap biz öz watanymyzy gurmadyk. Gurk görmedik. Gurjak bolup synanyşdyk, Gaýgy Tatabaýew Türkmenistanyň birinji Sowet Soýuz Sosialistik Respublikasyny gurdy. Olam doly Türkmenistan däl. Ol bir uly guramaň içindäki kiçijik döwlet. Ondan soň Nyýazow öz özbaşdak Garaşsyz Türkmenistan gurjak diýip, öz döwletini gurdy. Hemme ýerde öz şekillerini goýup, Ata-baba, ogul-çaga, ýaňky ejesi, kakasynyň atlaryny sowhoz, kolhozlara goýup, öz şähe, bir şähere öz adyny goýup, ýaňky hemme zady ogurlap, ana, gyzy gezip ýör, Ýewropada bäş milliard dollar bilen gezip ýör, ine, şol ýaly öz döwletini gurdy. Ölüp gitdi, ne o döwledem galdy, ruhnamasy bilen, ne özi galdy. Indi Gurbany Berdimuhamedow öz yzygider ýaňky maşgalasyny, öz familiýasyny, kakasynyň muzeýi bar, özüniň muzeýi bar, ýörite muzeý goýdurdy. Häzir ogluny getirdi. Agtygy eýýäm biziň ene dili ýagny dördünji klasyň ene dilini agtygynyň Kerim diýen bir kezzabyň eýýäm gyzlar zorlap ýör, şoň goşgulary ýazyp otyr. Neme da Murat Kurbanç bana Murat Kılıçeviç diyecek. Şaýda ee, Murat diyecek bolýan. O şahsiýetleri goýaly bular barada da mesela maňa Gaýgy Satabaýew diýdiňiz. Gaýgy Satabaýew bilen we şol döwür meselem dogry bilim tarapdan kemçilik bolandyr adamlar kitap okamasy minusrak bolandyr azrak bolandyr. Şonuň üsti bilen türkmenleri bir-birine gyrdyryp, Türkmenistan SSR-ni gurdular, emma Türkmenistan SSR-ni guran wagty näme etdiler? Bir müň dokuz ýüz otuz sekizinji ýylda Gaýgys Atabaýewi Orsýetde bir butyrkanyň ýa-da bir türmäniň bir ýerine ýeňsesinden bir ok bilen ýok etdiler, ýok etdi. Munyň eli bilen türkmenleri ýok etdi, basmaçy diýip atlandyrdy, bulary ýok etdim, yzymam muny ýok etdi. Munyň yzyndan gelen Nedebaýewi, Tahmam şeýdip ýok etdiler. Iň bärkisi O Türkmenbaşy diýeli, Sabyrmyrat Nyýazowy diýeli, ol hem iki müň altynjy ýylda uje Orsýede garşy görkezen hereketi bilen ony gazy ýapdyrdy, ýadyňyza düşen bolsa adamlar. Bulam näme etdiler? Bulam Orsýediň eli bilen aýryldy we biz gowy bilýäris ki, häzirki wagtda ýurduň başynda entägem ors hökümetiniň ýa-da Putin höküm häkimiýetiniň KGB, NKVD häkimiýetiniň adamlary ýönlendirip otyr. Şonuň üçin aýdýan adamlar watandaşlar Seýitnazar Seýdiň aýdyşy ýaly çoh ýatdyk ýalanlar näme diýýär şol goşgyny bir okasaň ýeri eger rugsat berseňiz.
Bizde TikTokda-da efir gidip dur. Şoň üçin salowmaleýkim TikTokdaky. Seýitnazar Seýdi diýýär-ä. Görýänlere. Gorky, gorky ede-ede ryswamyz çykdy. Hernä nesip bolsa görülsin indi. Zalym duşman ahyry ýurdumyz ýykdy. Çoh ýatdyk ýaranlar durulsyn indi diýýär. Mevlam bermiş bize näçe garany, Ytmaň şerwedi halaç giýläni, başdan aýak ýykyp elde olany zalymdyr üstüne ýöräli indi diýýär. Indi uzyn yzyna okap oturjak däl hemmämiz hem bilýäs köpimiz. Ildeşler bu Seýitnazar Seýdi bilýäs ata babalarymyz din iman üstünde ýaşan Kurany uýgulan Allaha iman edip ýaşanlar we Şolar ýaly gyzyldeşler. Umydy üzmek bolanok. Umytsyzlyk uly günälerden biridir. Enşalla Alladan dileg edeliň hemmämizem Allah bize bu mümkinçiligi bersin. Ýurdumyza dolanyp barmaklygy, bilelikde halk bilen birleşmekligi.
Men pikirimi dowam edin Serdar Böldüm men pikir men ýöne dowam edeýin. Men diýjek bolýan zadym şu Serdar bilen Gurbagulyň alyp barýan syýasaty ýene-de Putin kolonial Putina hyzmat ediş syýasaty. Ol biziň Türkmenistanymyza, biziň watanymyza, biziň halkymyza getirjek zat ýokdur. Putin oňa rugsat berýär. Öz halkyňy näme etseň et, zorla öldür, gyna, sakla, garyplykda sakla. Özüň näme ogurlasaň ogurla o şo döwlet talyp. Ýöne maň gerek wagty edil aýagyma ýykyp meň hyzmadymda boldy. Ine şul hyzmatyny eden edeni üçinem şuňa halkymyz talamana ýada özi näme etse edip milliardlap ýegenleri bilen pul ogurlama na rugsady bar. we bütin dünýäde Rossiýa Türkmenistany gorýar şu meselelerde, syýasy meselelerde. Şonuň üçin bu biziň Türkmenistanymyz däl. Biz täze Türkmenistan Respublikasy gurmaly, eýýäm üçünji respublik, dördünji respublikany gurmaly, hakyky halk öz respublikasyny gurmaly. Biz şonda diňe şulardan dynmaýarys, ýaňky Serdar bilen Gurbanguly Berdimuhamedowdan. diktatorlaryndan däl. Biz hatda bizi koloniýa eden Rossiýadan dynýas. Iki zatdan birden dynýas. Şoň üçin şul ädim edäýmeli biz. Eger-de biz halk boljak bolsak, döwlet boljak bolsak, Watanymyz ba diýýän bolsak. Ine men şu sözleri hökümetde işleýänlere aýdýan. Biz Watan boljak bolsak, siz hakyky Türkmenistana hyzmat edýän bolsaňyz, Putine däl-de, iki sany Watan satan dönüklere däl-de, halkyňyza, Watanyňyza we Türkmenistany ösdürjek bolsaňyz geljekde we Türkmenistan üçin bir zat edýän diýip pikir edýän bolsaňyz, onda biz şulary tussag etmeli. Biz açyk saýlaw geçirip, öz prezidentimizi, öz mejlisimizi, öz ýolbaşçylarymyzy saýlamaly. Halka hyzmat etjek adamlary saýlamaly. Mümkin ol siz bolup bilersiňiz. Oň tapawudy ýok. Kimi halk saýlasa ine şol bolar. Şoň üçin biz şol efirimizi gysga gutarýas. Size köp köp sagbolsun aýdýas. Bizi yzarlap öz kommentariýaňyzy ýazýanyňyza, bize öz problemalaryňyzy aýdýanyňyza we biziň bilen şul üýtgeşikleri etjek bolýanyňyza köp köp taň ýakasyn. Ýene men bir gezek berekella diýen biziň halkymyza. Şul Alişer bilen Abdylla kömek edenlere maýa goýanlaryna ýagny jaň edip kömek dileg edenlere hemme adamlara Berekella diýän köp köp taňyrkasyn diýän biz her bir aktiwist graždan aktiwisti ýöne bir obaň adamy aktiwist bolsa biz gollamaly biz şondan daşlaşmaly däl öňler näme diýerdik aý şoň ýanyna barma senem alyp giderler eýtme gaýtyp tersine barmaly men sen näme iş bakipsiň sen näme etdiň sen şony gollaýaň sen polise beýlekä diýäň o akydyp ä urup öldürerdiň şony senä jenaýata gidersiň bilmän oň muň aýdanyna gidip Elleme şony, kanun bozmadymy, profilaktik etkiş eden kişi bol, zat eden kişi bolup diýip, şoň arkasyny tutmaly biz. Lýuboý bir aktiwist, lýuboý bir öňe çykan adamyň biz arkasyny tutmaly. Eger gorkýan bolsaň, şoň arkasyny tutmana saňa hiç zat bolmaz, tutmaly şony. Öwrenmeli şoňa. Diňe şu gün däl, ertirem, birigünem biz döwlet boljak bolsak, halk boljak bolsak, biz özbaşdak boljak bolsak, Çekmeli. Ol obada öz problemaň bilen özüň ülküdip, ýaşap, kösenip, ol ýaly zat gutardy, dünýäde ýok ol ýaly zat. Biz boldy etmeli şony. Biz bir jemgyýet, bütewi. Sen jemgyýetiň içinde aýratyn bir ölmäne açlykdan, suwlukdan ýaňky kösenip, ol ýaly zat bolmaly däl. Ýa biz jemgyýet bolan ölýäs, ýa biz jemgyýet bilen bile gowy ýaşaýas. Şeýle bolmaly. Şonda türkmen bolar. Biz sizi şoňa çagyrýas. Serdar, onda şunuň bilen biz gutarýas. Hawa. Gepleşigimiz biziň indiki duşuşyklarymyz bar, bagyşlaň. Bir gysga efir edeli diýdik. Sag bol saňa-da Myrat aga. Warşawa geldiň, habarlaşdyň, görüşdik. Şeýle agzybirlik, birlik, jebislik elmydama gerekdir. Elbetde ildeşler, Kurany okalyň, Allaha iman edeliň, Alladan agzybirlik, iman, hidaýat, jebislik diläliň ki, zalymlara garşy bize güýç-kuwwat bersin, ýeňiş bersin inşallah. Sag boluň, Allaha emanetdiriň. Sag bol Serdar menem öz gezimden saňa taňyrýakasyn aýdýan hemme edýän işleriňe ylaýtada maňa kritika edýäniňe köp köp tankyt edýäniňe Birek tankyt etdir maňa tankyt et. Aý häzir gepleşikden soň görer muň ýagdaýyny näme üçin tankyt edýänini ýöne taňyrýakasyn edýän işleriňe tüweleme radio da alyp barýa hem göreşýä biziň göreşimiz ýalňyşam biler dogram ýöräm biler ýöne biz duramzok biz ýörýäs Şonuň üçin gaty gürleşek ýok, biz birleşmeli, her kim özçe gürleşmeli. Biziň bar maksadymyz köşgüň öňüne baryp, gulagyndan iki sany diktator tutup, bütin dünýä görkezip, ine türkmen halky öz problemasyny özi çözülýär diýip görkezmeli. Hoş sag boluň, indiki gepleşiklere çenli hoş sag boluň. Sag boluň, Allah